जकर नाम अय देखू पढ़ू आंखक अस्पताल सोलह आना पक्का इलाज नहीं तो दो बार पाई वापिस ता एक बेर जरूर पाऊ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी कराओ की हो बेचन मोने मोनी कोन तिल चाउर फाइक रहल छ रे पवित्रा हम किया हंसै छी आ की मुस्कुरा रहल छी से तू की जान गेले आ तोरा दोसर के खुशी देखल नहीं जाय छो तोरा क्या छाती पर सांप लोटा लगलू नहीं हो तो नहीं हम पूछने चलिए है हमरा भेल हंसे छ तो दू कप चाय पिएबा बैस के दुनू आदमी के कतौ नहीं तो तोरा से कोनो हमरा दुश्मनी है से हमरा बुझल है तोरा से बेसी लोभी एहि गाम में के अइ लोभियो कहै छ आ फेर चायो नहि पियब चल आइ तोहर मनोरथ हम पूरे कऽ दै छियौ चल आइ चाय के दुकान पर चल लेकिन तू कहला नहि तू किया ते हंसै छला है मोने मोन की कहियौ एखने बैसल छलहुँ थोड़ी देर पहिने जे छै से गाममे डुगडुगिया बजै छलैए आ कहै छलै जे खुशखबरी खुशखबरी जकरा देखै पढ़ैमे दिक्कत छै ओ आबू आओर अपन इलाज कराउ आ नहि इलाज हैत तऽ दोबर पाइ वापिस भेटत तऽ जा तू करा कऽ आबह अगर तोरा आबि जेतह तऽ हमरो कहियह गोर लागै छी डॉक्टर साहब आउ आउ बैसू अहाँके अस्पतालके लऽ कऽ गाँवमे डुगडुगिया बजै छलैए से बात तऽ सच्चे छै की हँ यौ बिल्कुले सच सुनने आयब अहाँ बताउ आखिर दिक्कत की अइ हमरा देखै पढ़ैमे दिक्कत अइ से पूरा पूरी पक्का इलाज भऽ जेतै ने हँ यौ किया नहि हेतै अहीं सब लए तऽ हम अस्पताल खोलि कऽ बैसल छी इलाज किया नहि हेतै नहि हेतै तऽ चश्मा लगायल जेतै ऑपरेशन कयल जेतै इलाज किया नहि हेतै अहाँ तऽ हमर पहिल कस्टमर छी अहाँ तऽ हम जी जान लगा देबै इलाज केना नहि हेतै हंड्रेड परसेंट हेतै अच्छा अहाँ अपन नाम बताउ बेचन उमर पैंतालीस साल अच्छा आउ एहि कुर्सी पर बैसू आब एखनो नहि डॉक्टर साहब आब एखनो नहि डॉक्टर साहब सभटा लेंस लगा कऽ देख लेलियै तैयो नहि पढ़ल होइ छै एकरा लगैए बाहरसँ हाई क्लास मशीन लाबैए पड़त ठीक छै लेकिन पहिल कस्टमर अछि बोहनी तऽ कराए लै छी बेचन एकटा काज करू अहाँ काउंटर पर फीस जमा करा दियौ आ काल्हि फेर आबू डॉक्टर साहब फीस तऽ हम जमा कऽ दै छी लेकिन काल्हि खुना हम पक्का पढ़ऽ लगबै ने हँ यौ किएक ने अहाँ आबू ने काल्हि खन आइ तऽ हमरा पढ़ऽ आबिए जायत तकर बाद हम देख लै छियनि गाममे हम किनको तान बर्दाश्त नहि करबै डॉक्टर साहब छियै यौ यौ डॉक्टर साहब हाँ हाँ आओ बेचन आओ आओ मशीन वाला कुर्सी पर बैसू अच्छा आप देखाइए नहि डॉक्टर साहब किछो नहि देखाइए आप बताओ आब तऽ आओर नहि देखाइ दैए ई आँखि तऽ अन्हरायल जकाँ बुझना जा रहल अइ इहो मशीन फेल भऽ गेलै एकरा एखन टरकाबै छी फेर सोचै छियै की करबाक चाही बेचन अहाँ आइ जाउ काल्हि फेरसँ आबू ई की नाटक अहाँ ठाढ़ केलहुँ यौ काल्हि आउ काल्हि आउ काल्हि आउ ई काल्हि आउ काल्हि आउ की होइ छै हम कहियो पढ़ियो पायब कि नहि पढ़ि पायब अरे अखन जाओ ने बेचन कनि सोचऽ तऽ दिया दू लाख टका के मशीन काल्हि अनलहुँ हैं आ ओहो नहि काज कऽ रहल अछि किछु तऽ सोचे के टाइम दिअ अहाँ दू लाख का आनी आ कि पाँच लाख का आनी ओहिसँ हमरा नहि पता काल्हि खुना हम फीस जमा केलहुँ वएह हमरा पढ़ऽ आबैके चाही से हमरा पढ़ऽके लेल व्यवस्था करू जे हम कोना पढ़ी अच्छा बात बुझलहुँ अहाँके हमहूँ वएह सोचऽ मे लागल छी आइ अहाँ जाउ फेर काल्हि हम कोनो उपाय करै छी आइ तऽ हम जा रहल छी काल्हि खुना हम अकेले नहि आयब हम गिरहत के संगे है नने आयब गिरहत कनि हमरा संगे चलू तऽ अहाँ कतऽ जेबै हो बेचन एखन भोरे भोर एहिठाम जे नवका अस्पताल खुगलै ताहिठाम की बात की कही गिरहत पाइ लऽ लेलक आ इलाज नहि कऽ रहल अइ आ डेली कहैया काइ लाउ काइ लाउ काइ लाउ तीन दिन से हम परेशान भऽ गेल छी ठीक छै चलऽ देखै छियै की बात चलू चलू चलू हे कतऽ छियौ डॉक्टर एना के बजै छै बेचन तू इज्जत से बजाहु डॉक्टर साहब छथिन ओ गिरहत हम बड़ तमसायल छियै तू छोड़ दह तू तमसायल छ तऽ तमसायले रह शांत रह डॉक्टर साहब छियै यौ हँ माधव बाबू आउ आउ बैसू की समाचार अइ यौ समाचार सब तऽ ठीक अइ ई हमर अहि बेचन एकरा की इलाज कऽ रहल छै जे दू दिन से इलाज नहि भऽ रहल छै एकरा डेली बजबै छियै यौ माधव बाबू हिनका लए तऽ हम दू लाख के नव मशीन अनलहुँ ई की कहता हम कहै छी पाइ ठकि लेलथि आ दु- डेली घुमा रहल छथि एना किए यौ डॉक्टर साहब दू दिन भेलै गाममे दोकान खुलला अहाँ ठक करऽ लए एलहुँ हेँ तऽ एह माधव बाबू अहाँ हमरा गलत बुझि रहल छी पहिले बात तऽ बुझियौ यौ की बात बुझब अहाँ सब बाहरिया डॉक्टर ठक छी ठठेरा छी सब गामे में के अहाँ के भोल भोला भाला आदमी सबके ठकै लए अबै छी अहाँ सब माधव बाबू अहाँ बात के बिना बुझने बाजि रहल छी हमर बात तऽ बुझू सुनू कथी बात हम अहाँके बुझू यौ हिनका हम पाँच टा मशीन लगा कऽ देख लेलियन नवका हाई क्लास मशीन पटना से मंगा कऽ चेक करा देलियन तखनो नहि देखऽ मे आबै छनि हे अहाँ रह दियौ तखन से गप ढिंढोरा पिटने जा रहल छी पाइ ठैक लेलहुँ हे आ दने छी हमरा दुगुना पाइ अहाँ पहिने वापिस करू बेचन तू रुकऽ हमरा गप करऽ दे डॉक्टर साहब से गिरहत लातक भूत कहूँ बात से बुझलकै ये ई अहाँ से नहीं बुझता हम जहन कान कपार झाड़ि देबै तखन समझ में एतै जे की होइ छै बेचन ये हरदम मारि पीट के गप नहीं करऽ हम समझाबै छियै ने डॉक्टर साहब कोन त्रुटि रहि गेलै एकर इलाज में यौ माता बाबू हम तऽ सभटा मशीनसँ हिनका चेक कऽ लेलियनि तैयो नहि पढ़ि पाबि रहल छथि यौ गिरहत ई की कहता हिनका पढ़बैए नहि अबै छनि गाँवमे लोक मास्टरके देखै छियै सिलेट पेंसिल लऽ कऽ पढ़बैत ई आँखिमे शीशा लगा लगा कऽ कहै छथिन पढ़ऽ अबैए पढ़ऽ अबैए अरे बेचना तू एहि डॉक्टर लग आबि कऽ पढ़ऽ लए सीखऽ लए आयल छली है माधव बाबू एकरा अक्षर के ज्ञान नहीं छी की डॉक्टर साहब ई नहीं छला अहाँ के बुझल डुगडुगिया बजा के जे ढिंढोरा पीटने रहिए पूरा गांव में देखू पढ़ू अस्पताल से किया हम डॉक्टर छी कि मास्टर हो हम इलाज करै छी कि पढ़ाई सिखाबै छियै मूर्ख दू अक्षर के बोध ने दिमाग खराब कऽ कऽ छोड़ि देलक अरे बेचना अहूठाम तू हमरा बेज्जत करबे ले रे बेचना तोरा संग देनाय हमरा बड भारी पड़ैया यह गुरखेने कान छेदेने पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आ संगे संगे एकरा लाइक कर दियो और सब मैथिल जानकार संगे शेयर कर दियो प्रणाम